unoziva chii wewe chaungatiudze kuti ari right anoita unozivei kana paine mukomana padhuze newe mubvunzo kuti chii chaunoziva iwewe chaungatiudze iwewe kuti anoita unozivei iwewe vanhu vakuru hausi kuvaona hey. Eh. yes tell hey. Eh. him gogo udzai muzukuru gogo havasi kutaura you are only a child ana baba here musikana wako uyu haane makumbo akanaka chaizvo ana baba here unotaura zvemakumbo toda kuenda kumaolympics here zvemakumbo ndezvekuolympics ka zvawava kutaura ora ora ora ora ndabuda mudhaini ndaloka madozi ndapinda mumachira ndapedza kuyabota namo dzangu dzinotanga ndiri pamubhedha tosegumba ndatoita meta ora ora zvakatanga namhaya akandirumira nemhiripiri yoyoyo
like okay okay tv right that's a new favorite channel kubva nhasi how to get married is the topic of today

flat earth theory yaprofet makandiwa part 2 haya yachanga mabviravira because ipapo teni takupanana mafacts chaiwo chaiwo so without wasting much time guys please do subscribe channel ineyi be advised am god k the analyst channel ineyi tinoda vanhu vanofunga we are not here to entertain each other nemavideos achingoplaya achingodai dai dai dai no entertainment is part of the process but our main goal is to review analyze and comment tichida kunyatsoona kuti hatina here patiri kurasiswa nevanhu vamwari or patiri kuudzwa information iri misleading because zivai kuti vanhu ava ka ndovanhu anokuudzai kuti ukangomupikisa chete anotokuudza kuti you are a rebellion kana kuti you will be cased because wandiquestiona handiti vanhu vanoda kuramba vari on top of the food chain because mind you guys ka a person right now ari threat munomu muworld right now is a prophet or a pastor the reason why ndati munhu iyeye is a threat why am i saying so because a president we know kuti politicians do lie handiti ka masoja totovaziva unhu hwavo mapurisa totovaziva unhu hwavo handiti manesi totovaziva unhu hwavo asi pasta hauzive unhu hwake handiti ka because munhu anohaida unhu hwake so so what am i saying i am saying a politician is the devil i know and a pastor is the devil i don't know so that poses a threat in the whole world kuti maprofets nemapastors vakava fake ndoo vanhu vari a very dangerous threat kupfuura even a nuclear weapon chaiye chaiye because munhu anotokubata brain dzako ugofunga kuti ndina mwari iwe usina so without wasting much time guys our topic today how to get married pare zvino ndirimbofamba nemudhara wangu apostle chiwenga auya neinformation yakabatanidzwa

wozouya wonamatirwa unotouya kuti apostle ndakaroora tokubvunza kuti wakaroora ani wakamuwana kupi anga akamira sei munhu waunoda kuroora uyu akatariswa nani kuti ari right iwe wega munyika muno hamusisina vanhu vakuru Unoziva chii iwewe chaungatiudze kuti ari right anoita unozivei? Kana paine mukomana padhuze newe mubvunzo kuti chii chaunoziva iwewe chaungatiudze iwewe kuti anoita unozivei iwewe? Vanhu vakuru hausi kuvaona. Hey. Eh. Yes, tell hey. Eh. him. Gogo udzai mzukuru. Gogo havasi kutaura. You are only a child.

waane voice unobhesera bhesera varume hama uri murume wekupi avarume hama vapi uri murume uku ndo zvakaita murume izvozvo you are a boy you are not yet a man so you can't tell us that the girl you are dating is the right one we are the ones who tell you this is why every son

ana baba here musikana wako uyu haane makumbo akanaka chaizvo ana baba here unotaura zvemakumbo toda kuenda kumaolympics here zvemakumbo ndezvekuolympics ka zvawava kutaura the second question how many aunties or elder sisters are still with their husbands hakuna mareturn soja here
mm. hakuna mareturn soja here musikana wako uyu vana sisi vake navana tete vake vachiri kuvarume nevakadzoka vangani Number ikasabalansa haarooreke musikana yeye. Vari kuvarume vanofanirwa kuwanda kudarika vakadzoka. Au kunaka akanaka zvaka hatisi kuramba izvo hatinei nazvo izvi.
But kumba kwema return soldier.
Hallelujah. zviri kunzwika here mubvunzo wechitatu vangani vari kumajeri kana vari kurwara nepfungwa kworuda unoroora uku how many are in prison for committing capital offenses like rape or murder and how many are in the mental ward the mental sickness ward

baba vemukomana wako vane vakadzi vangani if you say three what it means is you are going to be wife number one not a wife but wife number one in shona we have a proverb that says hove inotevera muronga wayo kana kuti mhembwe rudzi inozvara mwana ane ruzhomo
okay guys real quick ndine friend yakabatwa ine girlfriend ndobva atanga kuudza mukadzi wake kuti baba wangu wanga vaine marika iwo haundirambidze so what is actually saying is true because munhu anenge aine reference yekuti shaa baba wangu wanga vaine vakadzi hobwe ndewe unotozviziva saka usanetse so it's practical kana atezvara vako vaine barika it is done hayi chokwadi ndakazviona the zvichiitika the chances marriage are extremely yakatopara high that your boyfriend who want to marry a second wife sometime he may swear with all his ancestors right now that he will never think about it but trust me it will happen the elders will know that it will happen Does your boyfriend live with his father or he was raised by his mom his father ran away mukomana wako akarerwa namhama baba vake vatiza asi uri kufunga kuti ada kugara newe for a long time iye aine ropa rinotiza mutizi kauyo makawadzi iwe unenge uchingofunga kuti mari yake ikakwana anouya ozoroora vakuru vanenge vachiti kana aroora muchagara mese kwenguva yakadii saka vakuru vanenge vachitarisa zvinhu zvausiri kufunga iwewe ndosaka tichiti vana ngavayanane nevabereki vavo ugogaidwa kuita madecisions ari important in life urege kuzoregreta

You can't just come because someone wants to marry your daughter. So vanasekuru nhasi achiri mumasenji raini nanhasi ungati ndakaenda mumusha maasekuru kuroora kupinda mumusha maatezvara saka uchiona kuti paunotanga kuroora unenge uri panze munyaya ndiye anopinda mukati kana wagamuchirwa zvozvonzi ngariuye tirione gwereveshe racho kuti rakamira sei ropinda ka richiombera robhadhariswa zvaro asi rinenge ratobvumidzwa kupinda manje zvino ukanoroorerwa kwaasekuru vako iwewe mukwashe anopinda mumushamani chechipiri ndechekuti madzisekuru aya imbavha these uncles are fraudsters and thieves

and it's enough that he was there in the bedroom to collect all the money it's enough reason to collect all the money for that simple reason it's enough ayo ayo ayo ayo guys ipapo ndine question tisati taenda kure munhu uyo anenge asiri spam dona here uyu vanenge vari baba here avo kana vanenge vari spam dona because just imagine jesus andiitika eh, when joseph eh, he had jesus hapanga pasina chaka pakangonzi mweya mutsvene ndiye akaya akavhumbamira but joseph anonzi ndo baba vajesu handii ubaba hwake huri pakuchengeta jesu kumudzidzisa nzira jesu achizova kapenda and stuff like that so which means joseph anga ari baba because ndiye akarera jesu kusvika akure but there was nothing of him in terms of dna handiti muri kupaona then kozoita mumwe munhu wekuti anongosiya angodoneta handiti kana adoneta ubva arowa pasi handiti ka saka taurai neni mucomment section ka ndibaba ira because he, he was never there ka akangosiya angodone asiyanei nevanhu vaye vari kuenda kuchipatara vaye vaye vongonodoneta handiti ka kana vadonata then masperms aya opiwa kuna vanhu vane low sperm count anditi ka voita zvelife yavo votonochengeta mwana wavo voda ha ipapa ndine question napo guys please ngatimbodiscussai mucomment section mukuosha anoziva culture akaona kuti atezvara vangu naambuya vangu vari kurwisana anongoti kuna ambuya ndipei zvaamai ndichauya ndokupai ikoko ndichaendawo kuna baba ndonobvisa zvekwababa because even ukapa amai 1 million hausati waroora roora haitorwe naamai inotorwa nababa kunyange vakanzi vaikutengera helicopter uchikura amai vako havasirivo vanokuroodza paroora hapana chaamai mafukidza dumba haisi roora Matendo roora asati ratanga. Roora rinotangira pagusvi chigaro chaatezvara roita climax pamombe nerusambo. Mai vako kana ukavapa 1 million mai vaambuya vako amai vadzimai vako ausati waroora Uri kungopawo zvako vanhu vane undyire mari. Roora haritambirwe naamai. Munhu anotambira roora ndibaba. Zvoti ukaenda kwababa ukanobvisa zvababa, even usina kuzivikanana naambuya vako, unenge wakatoroora. Baba vari one vanoroodza mwana pasina amai. Amai vari one havarodze mwana pasina baba noti amai havana musha. Ah, manje ndine hama yakazviita akarodza mwana ari one mukadzi wacho tora mari yese.
Ndakamubvunza murume uyu ndikati baba vako ambi atezvara vako iwewe pavakanga vachinzi havana kubvisa mari yeroora vakanga vambobvisa here mbichana pakachajwa because rinonzi jeredzwa ndere munhu akatombobvisa onzi ane pane zvakasara zvikanzi havana tombo havana kuroora vakanga vangobvisa tsvakirai kuno ndobva vatiza munhu akabvisa tsvakirai kuno haana jeradzwa raainaro chikwereti jeredzwa chikwereti chemukwasha Saka munhu ane jeredzwa haasati atanga kuroora haana jeredzwa, munhu akabvisa tsvakirai kuno haana jeredzwa. Jeredzwa rinobvunzwa munhu akapuwa list akatombobvisa ndiye anonzi ndipe jeredzwa rangu. Saka zvavakaita vaka, vakati mukwasha auya kuzoroodza mwana wake vakachaja uyo ari kuroorwa uyo ndokutora mari yacho yese vakati ndo mari yedu kurati vakatora mari isina kuchajwa bcause uyu wavari kutorera mari uyu haana ambochajwa akabvisa tsvakirai kuna achibva aenda makamboona kuroora kwekuti muri kutora mari yamusina kuchaja saka ane chikwereti chemarii because munhu anonzi haana kuroora nechikwereti ndiye anenge akambouya akanzi 5000 akabvisa 100 zvonzi kosara 4.9 uyu wokumitisa achitiza uyu ane chikwereti chemarii because haachajwe kusvika auya ega In our culture, mukwasha akamitisa mwana akatiza akasada kuuya kuzobvisa yekuti ndizivei ndiri mukwasha chidipai list rangu ndozopota ndichibvisa mbichana mbichana in our culture anenge atotaura mashoko makukutu ekuti ndine chikonzero chekusada kuroora mwana wenyu zviriko zvikonzero Zvino saka munhu amitisa munhu anoramba kubvisa kana sendi zviri acceptable mukaucha medu kungoti imi mana mafikizolo imi hamuna kuzvidzidziswa munoswera muchiteerera magumgumu paintaneti amatuke chikonzero chekutanga ndechevana vemusanganiswa musikana akauya kumukomana achiti ndaane nhumbu Ambobatwa aine mumwe mazuva mashoma akadarika. Nhumbu iyoyo ndeyemusanganiswa. Zvinoreva kuti inhumbu ina anababa vaviri. Haaroorwe munhu akadaro. Haabvisirwe kana tsvakirai kuno. Zvakangofanana nekuona bonga rakafa. kungodarika uchienda
hey. vari kuti chiko sisi awawo
pana sisi munhu anobvisirwa tsvakirei kuno ndeakatizira achinzi akanga achikorwa gumba achibva aenda kumurume asina kuroorwa ndinaye kuno mwana wenyu asi ndiri murombo handina chandiinacho ndoda kuti muzive kuti ndini ndinaye ndichauya kana zvinhu zvangu zvanaka unenge uinaye wobvisa tsvakirai kuno munhu akatizwa aine nhumba haabvisirwe tsvakirai kuno tsvakirai kuno inobvisirwa akatizira atori nemurume wacho saka ukabatwa uine boyfriend youine mukomana Haukodzere kuroorwa. Haubvisirwe kana dzvinyu. Unofanira kungoramba uchingohura uchienda. Saka varume ava vanenge vaine nyaya idzodzo vanenge vainadzo. Iwe unokura wakagumbukira baba kuti havana kana kundiendesa kuchikoro. Hausi kuziva kuti pane yakatambika pakati pababa wako naamai vako. Baba vako havakwanise kukuudza nekuti zvandiri kutaura izvo hazviudzwe mwana zvinomuconfusa saka vanongotsika tsika vachingotiza havagone kukuudzwa kuti mai vako ihure vairara nevarume vatu ini ndichidaa navo hakuna baba vangaudze mwana izvozvo even vachiziva kuti haasi wavo vanoti kushungurudza mwana saka vanenge vachingotiza ukavafonera ndimo bawangotoda ndokufonera ubva wakati obva vaenda so there are genuine reasons why some men do not take responsibility for pregnancies but that doesn't mean that every man who ran away from pregnancy had those reasons we do have scoundrels who ran away from their own responsibility as well You can't hide behind this. Every situation has its own circumstances. It's not a one size fit all. You understand? The other reason, munditeerera. The other reason ndeyekuti mwanasikana ari kudanana na Thomas. Thomas obva azvinzwa kuti mwana uyu akambobatwa nehama achiri mudiki kana kuti akabatwa nehama akura vari kuva vanhu vari kuita makunakuna ekubata hama dzavo sekuru hanzvadzi yamai inovata nemuzukuru mwana wehanzvadzi kunana baba izvezvi vatiri kutodhila navo nyaya dzacho vakabata mwana wavo wavakazvara zviri kuitika izvozvo tine nyaya izvezvi dzehanzvadzi yakabata hanzvadzi yayo pasiripo uyo ari kuda kuroora obva azvinzwa kuti musikana wangu akambobatwa nasekuru hanzvadzi yaamai munhu akadaro harooreke makunakuna Unounza rushava shava mumusha mako. Ihuku dzinodyanana dzega budanga regai dzidyana neikoko tsvaga mukadzi chaye move. Saka mukomana anenge azvinzwa but kuzvitaurira vanhu anenge aida kuita adjustment saJosefa. Ngoti regai ndimusiye chinyararire. You understand? Yes. Dzimwewo nyaya zvadzo dzinoda vakuru dzinoda panzvimbo dzevakuru hatichadzibata but I wanted you to know that if you want to get married the man who gives you your wife it's your, your, uncle, your, your father in law your girlfriend's father he is the only one who can give you a wife not her uncles Iyo yemothers brothers vana sekuru wale nana sekuru weli aa havaroodze muzukuru imbavha eh. kuroodzwa nehanzvadzi dzamai vako mashura zvinotoreva kuti hanzvadzi dzamai vako dzaivata naamai vako ndozvazvinoreva
ya even chero inini musikana kwandiri haazviroodze ini ndakamisa asikana akawanda anonudza kuti kanoda undiroora e eh, i think ukauya nemari yakandomudza kuti sha ndipe fon number dzamudhara wako nditaura naye iwe hauna kana zvaunotaura neni iwe hai ndokumisa ndokuudza kuti hauna discussion raunoita neni nenhau dzemari iwe unoona ndichaja 3000 baba wako vachida 1.5 haina handiitwe zvechishiri shiri zvechihwaiwai matuke izvi ngavatsvage mabasa ngavatengese madomasi varege kutaimira mwana wehanzvadzi ndakakuendesa kuchikoro vakanga vatumwa nani hauzvizive kana une mwana musikana kuti kuroorwa kwemwana wako iblessing munyika mune vanhu vari reckless unogona kumitisirwa mwana ukaendesa vazukuru kuchikoro hakuna family isina vazukuru vakaendeswa kuchikoro kumusha kwaamai vavo hapana chinhu chinoshamisa ipapo that doesn't give you a right yekutora mari uchiti ndini ndakaendesa mwana wayo kuchikoro baba wake vanga vari kupi that doesn't give you a right yange yatova investment kayamama kuitai dai rwanga rwuri rubatsiro saka muchiri kucalculator sei mari yacho ko kana iri nyaya yemari yeschool fees makabhadhara mari tiite kaminus pamari yabviswa tokupai yeschool fees totora yasara handi mwana aibhadhara 40 dollars pagore here kureserva kwaaidzidza 25 pagore mdhara 25 pagore mune ruchiva mune udyire chete Ini ndiri kutaura mashoko aya ndakaendesa kuchikoro hanzvadzi kwete mwana wehanzvadzi. I sent to school sisters some were cousin sisters with my salary. The day when they were going to get married came their father came and he took everything i said i don't want anything she is, she is her daughter his daughter i am not, I am not the father she was just a sister i was only playing her part vakauya baba vanga vasingazivi kanonzi vanga vari kupi vakati ndipei mari yangu yese zvekuti vanhu vaifunga kuti ini ndichatanga zvibhakera nenyaya yacho zvikanzi pachamuka bope panapa ndikati hapani muke bope indoshanda regai dzitore mari dziende handina mwana musikana aroorwa nhasi baba vake ngavatore mari vaende that was that handina chigumbu nanhasi kuti ndaifanira kuwana something because pandaibhadhira school fees yaa isiri investment it was a family duty

yeah so guys uh, this is it for today varoda kuroodza or kuroorwa or kuroora ndofunga mazvinzwa this is a beautiful message ini nangu semaonero andinoita panhau iyi Baba kana vasina kuchengeta vari sperm donor vanoti vakaroodza mwana wavo apa vachipedza kuroodza vakarera mwana vanenge vaine list ravo because mwana akachengetwa e, kana baba vake vasipo maybe pamwe vakatsakatika nenyika havana kudzoka iye mwana anofanira kuzviroora iye anobhadhara mari ndakanga noti inonzi mari yechiredzwa here anotobhadhara mari otozviroora then obva atonzi azvichenesa asi kana baba wake varipo paanoroorwa paipai vanouya voroodza mwana wavo zvakanaka naka handiti ka vapopoterwe vanotobatwa zvakanaka kunzi mwana auda ororwa roodzai mwana vapedza hama dzemukadzi dzinogadzirawo list racho baba vachingopedza kuroodza mwana wavo vobva vapihwawo list kunzi makange musina kuroora chiroorai handiti mapaona manje then mukuru vanobva varoora zvokuti kana vari kurohwa yese vachisara vasina ka ndopavanobva varohwa yese obva vasara chii vobva vasara vasina zvokuti pasinariyo yandakaona ini mukwasha ndiye akatozoti chii ii baba vaenda vasina chavainacho vabva azovapowo something but zvazvinoitwa manje unoroora mukuwasha atoripo motopedzerana ava vachibuda vachienda ava then isusu semhuri tozosara nemukwasha wedu manje taakuchiti mukwasha wakange usina kuroora hazviitwe ava vachiona thats the way i understand maitirwo azvinoitwa zvinhu izvi hamene kutiwo imimiwo kwenyu kulondon kusouth africa munozvifambisawo sei titsanangurireiwo hama dzadiwa mucomment section so i think this video is done guys don't forget to subscribe mangwana wednesday the earth is flat riri kuuya video iroro guys watch out for that video tenchipanana mafacts chaiwo chaiwo ekuti tipedze topic iyi